Salam gadyrly watandaşlar, şu günki biziň temamyz 9-njy maýa degişli. Giçräk bolsa-da men şol wideony düşürmäge mejbur duýdum. Bilişiňiz ýaly 9-njy maýda parad geçirildi. Rossiýada oňa 7 döwletiň baştutanlary gatnaşdy. Olara olaryň hataryna Armeniýanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan, Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Kirgiziýanyň prezidenti Sadyr Žaparow, prezident Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we biziň diktatorymyz Serdar Berdimuhamedow gelip gatnaşdy. Men birinji oçur, birinji oçur. Men şul ýurduň baştonlaryna ýüzlenesim gelýär. Sizler bilýäňizmi näme üçin sizleri çagyrdylar? Esasan hem öz ýurdumyzyň baştona ýüzlenesim gelýär. Serdar Berdimuhamedow. Bilýäňmi näme üçin seni Putin çagyrdy? Hemme şol 7 adamy çagyranyň sebäbi isleriň hemmäňizi bronejület hökmünde ulanjak boldy Putin. Bronejület hökmünde. Sizler bilen ýapynjak boldy. Kimden ýapynjak boldy bilýäňizmi? Ukrainadan, gorkdy Ukrainadan. Bomba kellesine düşerdik gorkdy ol bilýäňizmi watandaşlar? Kellesine bomba düşerdik gorkup, başga prezidentleri öz arasyna ýygnap, birden bomba gelse-de, mejburownda konflikt galar, Ukraina bomba taşlamas, başga ýurduň prezidentleri ejir çekse, e, ölse, mejburownda konflikt galar, Ukraina garşy diýip, şol prezidentleri çagyrdy ýanyna. özüniň wygodasy üçin ulandy sizleri watandaşlar prezidentler birinji oçur prezidentlere watandaşlarda birinji oçur prezidentlere ýüzlenýän ýaňky türkmenistanyň prezidentine birinji oçur ýüzlenýän serdar berdimuhamedow diktator sen baryp o diktatora gorlap seň abraýyň galar diýip pikir etýäňmi seň abraýyň eýýäm uji oruslaryň aýdyşy ýaly niže plintusa diýýärler oruslar Seniň abraýyň ýöne uje aşakda ýatyr, ondan aşaga düşüp bolany ýok. Gelip gelip sen ýaňky glawnyý diktatory, e, ýurduň e, uzurpatoryny, dünýäniň uzurpatoryny gelip goldap gitýäň Putleri. Onuň ady Putin hem däl, Putler uje Putler. Gitler bilen deňäp aýtýarlar, Gitler diýip aýtýarlar, ýöne Putler diýip aýtýarlar oňa. Kliçka sam bar uje. Men şu e, ýurduň baştutanlaryna esasan hem Biziň ýurduň baştutanyna Serdar Berdimuhamedowa onuňam kakasyna Gurbanguly Berdi atasyna Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenýän. Näme üçin goldaýaňyz Putini? Näme üçin goldaýaňyz? Men bilip durun näme üçin goldaýaňyz. Siziň men aýtjak gepiňizi hem bilip durun näme üçin goldaýaňyz. Sizleriň sizleriň e, sizleri e, ýalaksyrap, oýna ýalaksyrap goldaýan häzirki internetde de köpüsi ýalaksyrap goldaýan adamlaryň hem men atwedyny bilýän, näme diýip aýtýarlar. Aý biz gazymyzy satýas, Rossiýa bize kömek etýär, biziň ekonomikamyz Rossiýada saklanyp dur, bize Rossiýa gerek diýip etýäňizmi? Öz siz interesleriňizi yzarlap etýäňizmi, Putine kömek etýäňizmi? Men size häzir mysal getirerin. Ikinji jahan urşunda-da köp döwletler biziň özümiziň interesimiz bar, biz özümiziň interesimizi goldaýas diýip Gitlere kömek etdiler. Gitlere kömek edip Gitler olary obygrać edip öz olaryň ýurtlaryny basyp aldy. Olaram başlanda biz Sowetski Soýuzy döwjek diýip başlamadylar. Sowetski Soýuzy men ýykjak, Sowetski Soýuzy Gitler Gitleriň ýurdy bolsun diýip başlamadylar olar. Olar öz interesini pystyt edip başladylar. Öz interesini yzarlap başladylar watandaşlar. Men şolara häzir mysal getireýin. Birinji prezident, birinji baştutan ol Italiýanyň baştutany e, natsistske Germaniýa kömek etjek bolup, olam utuldy. Benito Mussolini ady. Benito Mussolini uçjak bolup, Gitleriň ýanyna goşulyp, Gitleriň ýaman ýakyn oýnakçysy tol. Ýaman ýakyn. Gitler bilýärdi öňünden men muny oýnap ýörün diýip. Oýnajak diýip ony aldy öz ýanyna. Ýöne Benito Mussolini ýaman ynanýardy Gitlere. Ynanyp, soňunda gelip Benito Mussolini aýryp, ýurtda perworot boldy. Täze gelen wlaýst, e, täze gelen e, neme hökümet SSR tarapa geçip, SSR, SSR-iň adyndan Gitlere hüjüm etdiler. Ikinji ýurt Rumyniýa. Rumyniýa döwleti birinji bolup goşuldy. Birinjileriň hataryna girýär, Gitleriň ýanyna goşuldy. Biz e, Russiýany, e, Sowet Soýuzy ýeňeli diýip, olam öz interesini yzarlady. Özüniň wygodasyny yzarlady. Goş, goşuldam Gitleriň ýanyna Sowetski Soýuz hüjüm etdi Rumyniýa tarapa. Hüjüm edende Rumyniýada nestabilni situasiýa döredi reski. Uruş uruş hökmünde adamlar ilat, graždaninler özüniň bolan ynamyny Karl II, Ruminski Karl II-a ýitirdi. Karl II şo wagty ýurduň baştutanydy. Karlsoroýa bolan ynamyny ýitirip, pereworot boldy ýurduň içinde. Pereworot bolanyň netijesinde Karlsoroýyň ogly geldi onuň öňüne, o şo ýere posta, ýöne ogly gelse-de, gelse-de, Putin, e, Putin diýýän şo Putin şol Gitler Jon Antoneska diýen adamy öz adamyny goýýar şoýa Jon Antoneskany goýýar. Watandaşlar, Rumyniýa Gut Gitlere kömek edip, öz interesini persledovat edip, soňunda Gitler şo baştony aýryp öz adamyny goýýar premýer ministr edip. Jon Antoneskany goýýar. Jon Antoneska bolsa Ýurduň faktiçeski baştutany bolýar. Mihaý I Karl Wtaroýyň ogly baştutan bolsa-da, Ýon Antonesko premýer-ministr bolany üçin hem ýurtda birinji adamdy Ýon Antonesko. Ineslere mysal, diktatora kömek etseň. Ondan başga men size mysal getireýin, Mikloş Horti diýýär. Mikloş Horti Wengriýanyň baştutanydy. Mikloş Horti hem gelip, kömek edip, Gitleriň peşkasy bolup, öz interesini persledowat edip, maňa-da brat ýeter diýip, Men ýurduň granisasyny raşirýat ederin diýip kömek etdi Gitlere. Kömek etdi, kömek edenden soň Sowetski Soýuzyň utjagyny bilip, bul iza iza gaýdyp başlady. Sowet Soýuz utup durdy häzir. SSR utup dur. Ýanky Horti, Mikloş Horti iza gaýdyp başlady. Iza gaýdany görüp, muny goý Gitler aňarsynan bärsinden geçip, oňa ýahta padarka edip 75 ýaşlygyna gel biz utarys urşy Biz bilen bol, diktator bilen bol, uzurpator bilen bol, meň bilen bol diýip çagyryp, ýanyna çagyryp, etjegini etdirip ýöredi. Ýöne Horti duýdy Sowet Soýuzyň uçjagyny. Duýandan soňam bu Hortini, Horti aýdanyny etmänden soň, Gitler muny ýanyna çagyryp, özüniň ýanynda wagtynda öz armiýasyny onuň ýurduna iberýär. Sebäbi Gitler ony Awstriýa çagyrýar. Ol. Wengriýadan Awstriýa gidende Gitler öz armiýasyny onuň ýurduna iberip, ýurduny basyp alýar polnusty. Ýurdunda uruş başlaýar. Ýurduny basyp almak aňarda dursun. Premýer ministr edip öz adamyny goýmak aňarda dursun. Gitler gelip şo ýanky e, Hortiniň, Mikloş Hortiniň aýalyny, çagasyny özüne hem plen alyp Germaniýa iberýär. Sizlere şon ýaly gün gerekmi Berdi Muhammedow? Serdar, diktator. Başga prezidentler, başga ýurtlaryň prinsleri şon ýaly gün gerekmi gelip sizler häzir kömek edip dursuňyz Putina. Pikir ediň öňünden. Sizler sizlere istoriýa, taryh sizlere mysal bolup dur. Şol hemme baş tutanlar näme pikir etdi? Biziň özümiziň interesimiz bar. Biz özümiziň interesimizi ýazarlap ýörs diýip pikir etdiler. Soňunda gelip utuldylar. Pol utuldylar. Olar wastana şu ýurduň wastana bilenisi üçin näçe ýyllar gitdi. Şolary goldaman Sowet Soýuza tarap süýşen bolsa, azrak poterýa bolardy. Ondan başga-da ol ýetmese-de mysal sizlere. Serdar Berdimuhamedow saňa şol mysal ýetmese-de men saňa başga mysal getirjek ýene. Şol ikinji jahan urşundan soň, uruş gutaransoň, hemme ýaňky e, agressorlary, Germaniýanyň agressorlaryny, Germaniýanyň içindäki baştutanlaryny tutup, sud geçirdiler, bilýän bolsaňyz, watandaşlar. Sud geçirdiler oňa Nürnbergski proses diýilip aýdylýar. 20-nji noýabrda 1945-nji ýylda Nürnbergski proses Nürnberg şäherinde geçirildi. Şol suda 24 sany obwinýaýmy geldi. 24 sany baştutanlar geldi. Generallar, polkownikler, hemmesi geldi nemetski. Şolaryň 12 sanysyna smertni kazin berdi. Sowetski Soýuz. Şony isleýäňizmi? Russiýa utulansoň, sizler hem şu tribunala çagyrmalyny isleýäňizlermi? Hä, Berdimuhamedow? Şony isleýäňmi sen? Sen hem şöýle çagyraly diýip pikir et, sen hem şöýle çagyrmagyny isleýäňmi şony ýa suda? Putina utular, Putin e, skamýa oturar, ýaňky suduň skamýasyna oturar, ýaňky Gitlere goldan adamlar oturan ýaly. Indi aýdaýyn men size. Nýurmbergski prosesde bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda ýigrimi dört sany podsudýmy gelip, ýigrimi dört sany obwinýaýmyň on iki sanysyny olara smertne kazn yglan edilýär. Smertne kazn ölüm jezasyny, ölüm ölüm jezasyny berip, galanyň diňe üçüsini opravdat edip, galanlaryna on ikisini ölüm jezasyny berýär, galanlaryna bolsa türmä basyp goýýarlar. Şony isleýäňizmi? Hä? Berdimuhamedow. kömek edip Ukrainanyň e, Ukrainanyň genosidini geçirip şonu isleýäňmi sen? Beset, özüňe bir diktator gelip gelip sen häzir Putine kömek edip ýörsüň. Saňa şol gerekmi? Hm? Seni türkmen adamlar Gurbanguly Berdimuhamedow sen we Serdar Berdimuhamedow ikiňem Türkmenistanyň raýatlary ýatlanda, olaryň muştly, olar muştlaryny gysyp başlaýar bilýäňizmi? Sizleriň edip oturan diktaturaňyzdan, edip oturan e, prawonarusheniýaňyzlardan, hukuk tarapdan edýän basyşlaryňyzlara sezewar bolan watandaşlar öz muştuny gysyp başlaýar siz ýatlanda.

Şuny görüňler, Putini goldamaňyzy bes ediňler, näli interesiňiz bolsa-da bes ediňler. Putini goldamaňlar, sebäbi Putin utuldy, wsýo. Bu uruşy Putin utuldy, Ukraina ýeňiş gazanar. Ýeňiş gazanar diýmek näme? Ukraina Russiýany basyp almaz, Russiýa Ukrainany basyp oturan ýaly. Ukraina öz territoriýasyny yzyna alyp, nokat goýan ýagdaýynda-da ýeňiş gazanany bolýar. Ýeňiş gazanar Ukraina, nesip bolsa, Saklar Putini. Öz territoriýalaryny yzyna alyp. Şonuň üçin watandaşlar Ukrainanyň hem men graždaninlaryna sabyr dileýän, sizlere sabyr we e, şul agyr ýagdaýda siz ýeke däl. E, nesip bolsa şu uruşy utup, e, arkaýyn özüňiziň radnoýlaryňyz bilen oturyp, şol ýaman günleri, agyr günleri ýatlap, şolar günler şol gün agyr günleriniň gutaranyny belläp olam bir den pobeda diýen ýaly bir gün belläp haýsy bir data haýsy sene bolar men bilem ýok şo belläp begençip oturarsyňyz nesip bolsa özüňizi goraňlar watandaşlar uruş bolmasyn mir bolsun öz radnoýlaryňyzy birinji oçer goraňlar watanyňyza hemişe de wepaly boluň we diktatorlary olaryň diktatorlyk etýän işinde goldamaň